Salam aleykum doganlar dostlarlar bugün Çykyşym tekst görnüşinde okap aýtmak isleýän, birazjyk uzynrak, birazjyk içinde aklyma ýa ýadyma girmejek sözler bar. Şoň üçin tekst görnüşinde okap geçjek bolýan. Öz içinde geregiňizi alyň, belki durmuşda öňüňizden gerek bolup çykmagy mümkin. Meniň bolup geçip duran şu wagtky günlerimden şu günki hakykaty paýlaşmak isleýän. Eziz watandaşlar şu gün Türkmenistanyň konsulyň işgäri. Aeroflot kompaniýanyň işgäriň üsti bilen maňa iki paket iýmit ugratdy. Men ol iýmiti gçra paketiň yzyna gaýtardym. Ýagny sebäbi meni satyn alyp bilmezler, men hiç wagt özümi satmaryn. Onsoňam türkmen konsul näme üçin dokuzynjy gün şeýle iýmit pakedini iberýär? Ikinji martda şu ýere gelemde onuň özi nirede diýen. Şonda şu güne çenli näme pikir etdi? Türkmenistan konsulhanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onda ilki bilen goý studentleri kömek ibersinler. Meniň ýagdaýymdyr hasam beter erbet ustudentleriň ýagdaýlary erbetleri bar şolara kömek etsinler. Sebäbi daşary ýurtdaky türkmen ustudentler hem ýeter ýetmez iýmitsiz, jaýsyz. kösenýärler. Sebäbi Berdimuhamedowyň diktator režimi sebäpli studentler şu halda, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösenç görüp. Bu ýerde men tranzit ýolagçylara şeýle hakykatlary gürrüň berýärin. Bärteki adamlar şeýle hakykatlary gürrüň berýärmi oturanda özbek bar, täjik bar, hawa, azerbaýjanly bar. Olar düşünip bilmän geň galýarlar. Näme üçin türkmen studentler hut öz maşgalasyndan kömek alyp bilenok we şo režim päsgelçilik döredýär? Näme üçin diktator režim päsgelçilik döredýär? Näme üçin biz öz maşgalamyzdan kömek alyp bilemizok? Biz Aşgabat hökümetinden posowýe, ýagny kömek pul soramzok. Biz diňe kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýäris. Kanun boýunça biziň öz hossarlarymyzyň kömegini almana hakymyz bar. Ene-mamalarymyz zähmet çekýär, halal gazanç edýär, halal. Olar haram dagyň tohumy ýalak, haram dagyň özi ýalak korrupsioner däl biziň ene-mamalarymyz, ata-babalarymyz. Ynha serediň, bermän bizi ondan mahrum edýärler. Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgäri, öz watandaşlaryňa hossar çykmagyň deregine şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň? Meniň türkmenistanly watandaşlarym daşary ýurtda onlarça ýyldan bäri kanuny ýagdaýda dokumentleri bolmandygy üçin ejir çekýärler, konsulhana näme edýär? Gaýtam olara yzygiderli basyş edýär. Ýene bir zat, olar ýala kömek edýän bolsa, onda Türkmenistanyň konsulhanasy näme üçin geçen ýyl meniň okaýan ýerimden Okuw uniwersitetimi jaň etdirip okuwdan kowdurdyňyz, ýalan töhmetler bilen, ýalan sözleňiz bilen terrorist, wahabist diýip kowdurdyňyz. Men diňe konstitusiýa boýunça özüme berlen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgynsyz ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz, ýaňy doglan bäbegimden aýyrdyňyz. Çagamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistanyň konsulynyň işgärleri, jogap beriň! Olar ýaly akylly bolsaň, kömek etjek bolsaňyz, meniň okuwymy yzyna gaýtaryp beriň! Meniň şu güne çenli aýragezen maşgalamdan günümi gaýtaryp beriň, olar ýala kömek edibilýän bolsaňyz! Türkmen studentleri üçin problema döredýän diktator režimine düşündir studentleriň ýagtyny! Ine, hut şu sebäpdenem men Türkmenistan konsulhanasynyň iberen iýmitlerini paketini yzyna gaýtardym. Bu režimiň döreden problemasyny çözenokby? Produkty ugradan, meniň produkt iýenim bilen bu režim çözülenok. Ýaşlar ustudentler problema döredenok. Problemany diktator režim döredýär. Bu biziň ustudentler problema döredenok. Ýa biziň halkymyz prostoý halkymyz problema döredenok. Problemany diktator režim döredýär. Konsulyň işgärleri, şuny bek diňläň, gowja üns beriň. Onsoňam Meň adwokadym ýanyma gelip bilenok. Olar ýala kömek et, edesiňiz gelýän bolsa, adwokadym ýanyma göýerer ýaly ediň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniçnik slujbalarynda. Meň dost-ýarlarym, deň-duşlarym ýanyma gelmek isledi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmitlerini getirdi, geçirip bilmediler. Olar ýala kömek edýän bolsaňyz, siz öz iýmitiňizi ugradýançaňyz, meň dost-ýarlarymyň, güler ýüzüni görmek isleýän, olaryň produktasyny almak isleýän, olar bilen oturyp gürleşmek isleýän. Şu zatlar kömek ediň. Olara gaýratly bolsaňyz, olara dogumly bolsaňyz, olara rehimli bolsaňyz, olara siz adam bolsaňyz, şu zatlar kömek ediň siz. Indi muny aýtmak bilen studentler, deň-duşlar, dost-ýarlar, şu güne düşmegiň sebäbem birinji konsulyň günäsi, togsan dokuz prosent. Sebäbi men konsula hemme ýagdaýym bilen Hemme dokumentlerde birinji konsuly ýüz tutan men. Apreliň ýigrimi altysy we otuz ortalyk iki müň ýigriminji ýyl, konsul Bill Memoza bilik goşuçyston ýyly. Şu senden kömek bolmansoň, uniwersitetde kömek bolmansoň, şu ýagdaýa geldim men. Olam bary siziň günäňiz. Sizem çaga ekleýäňiz, ýöne olar ýaly haram pullar bilen, haram iýmitler bilen beýdip eklemäň-ow. Haram iýmitler diýýäň sebäbi halal pula alsaň onda baş gowurryň. Emma bir ýerden ogurlyk edip ýa bir ýeriň işini bitirip ýalan sözler bilen alsaň iýdirseň onda baş gowurryň. Konsul işgärler şu taýda ýene aýtjak zadym meni sorap iý demek gerek gäl. Maňa kömek etmek gerek gäl. Men siziň kömegiňize mätäç däl. Şuçakaça kömek etmediňizmi indem çykan ýeriňizde oturyň. Halka ýüzlenesim gelýädä. Barada müň şükür. Sizden sag boluň Tagrýakazy aýdasym gelýär. Janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun. Sag bolsun kömek eden etmedik hemmäňize sag bolsun aýdýan. Birini atjeni gowy görüp sag bolsun aýdyp birini pesräk gowy görüp sag bolsun aýdamok hemmäňize sag bolsun aýdýan. Kömek edýänlerem bar sag bolsun ýerli ýerden. Kimsi moral taýdan kimsi akyl taýdan kimsi bilim taýdan kimsi edep terbiýe taýdan kimsi pul taýdan. Kims finans hemme taraplaýyn kömek edip otyrlar. Sag boluň minnetdar ýeke goýmaýanyňyza, ýardam bolýanyňyza, eýe çykýanyňyza sag boluň minnetdar. Siziň halkyň kömegi bilen men konsulyň işgärlerine mätäçlik çekemok, çekmerinem, özümem satmarynam hiç wagt. Sag oturyň sagaman geziň ýene bir gezek halky gollaýan. Men mydama halk bilen bile bolarynam köp köp sagbolsun aýdýan maşgalaňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun janyňyz sag bolsun ýene mydama güler ýüzüň solmasyn hoş sag boluň saglykda görşeniň nesip bolsa enşalla ýurdumyza dolanarys bir jemagat bolup nesip bolsa bir gazanda üýşüp nahar ýeris